ווער זיך נישט טויערט, איך פיר די וועלט. דער אייבערשטער פרעגט אים, וואו ביסטו געווען ווען כ'האב באשאפן די וועלט? ביסט א גרויסער מחותן דא, דו ווייסט פונקטליך, דו פרעגסט קשיות, דו קומסט, דו גייסט. וואו ביסטו געווען ווען כ'האב באשאפן די וועלט? איפה הייתי בהיות די ארץ? די זעלבע זאך א מענטש, פארוואס האב איך אזוי חתונה געהאט? אדער א בחור, פארוואס האב איך נאך נישט חתונה געהאט? נישט דא וואו צו אוועקלויפן, ס'איז דא איין פלאץ, צוריקצוגיין צום אייבערשטן. אין ענגליש זאגט מען טאף לאק. נו. האסט נישט קיין מזל, דו ביסט געבוירן געווארן אן א מזל, דאס איז נישט דיין מזל. נו, דאס איז אמאלייג, אבער ביי די אידן, די חזל זאגן א איד האט נישט קיין מזל, אין מזל לישראל, א איד האט נישט קיין מזל, א איד איז העכער פון די מזל, און אפילו מען זעט אז א מענטש האט אזא מזל אז דארף דעם דעמאלטס און דעמאלטס דארף פאסירן מיט אים עפעס, מיט איין מצוה וואס ער טוט, מיט איין חסד, קומט א. א מענטש גייט נאך געלט אין בית מדרש צופרי, און דו געסט אים, געסט אים א קוואדער, ביסט ברוגז אויף אים, און דו ווייסט, וואס קומסטו יעצט נאכאמאל, נאך א משה'לעך, שא, דא האסטו א דאלער, האסטו יעצט איבערגעדרייט דיין גאנצע מזל, האסטו איבערגעדרייט יעצט דיין גאנצע, לאמיר זאגן ס'איז יא באשערט געווען פאר דיר, דו זאלסט באקומען א עקסידענט היינט, אדער א פליס זאל דיך אפשטעלן, דו ווייסט אפילו נישט דו האסט געטון, דא א מענטש קומט א געלט גייער, דא האסטו, שא. דו האסט, דו האסט א טיסקעלע מצוה, דו האסט א טיסקעלע, דו האסט די חלום נאך וואלט איך אייך געגעבן. נו, האסט יעצט איבערגעדרייט דיין גאנצע מזל, כזאל פארציילן, שמואל האט זיך גע'טענה'ט מיט א מיט א כישוף מאכער, אבלייט. צו א איד האט א מזל צו נישט, שמואל האט געזאגט א איד האט נישט קיין מזל, ער האט גע'טענה'ט קוק, איך דערווייזן יעצט און צופרי האב מיר זיך אוועקגעזעצט אויף א באנק דארט ווי די מענטשן גייען ארויס ארבעטן, מען גייט ארויס צו די קאנסטראקשען סייטס, די גייט ארויס אין פעלד, און און אייוועלט אדווייזט אונז זעהסט דער מענטש קומט נישט צוריק היינט, א שלאנג גייט אים אויפעסן, דאס איז זיין מזל. שוין, מען זיצט און מען רעדט אהער און אהין, און קומען צוריק, דער מענטש קומט צוריק. און אייוועלט האט עס נישט געפאסט, ווייל ער האט דאך געזעהן אויף אים אז ער גייט היינט געביסן ווערן פון א שלאנג, לויפט ער צו צו אים פרעגט ער וואס האסטו געטון היינט זאג מיר וואס וואס האסטו געטון מוזט מיר פארציילן וואס האסט געטון היינט גארנישט גארנישט ספעציעל וואס טוט עטס יעדן טאג דעמאלטס אונז זעמער זייער ארעמע מענטשן קיינער האט נישט קיין געלט צו קויפן א פרישטאג א לאנטש א סאפער יעדער ברענגט פונדערהיים עפעס א זאך איינער האט א איבעריגע שטיקל חלה אבער חלה אליינס איז דאך נישט קיין סעודה. איך בעט א חלה, איינער האט א איבעריגע סעלעד אינדערהיים, איינער האט אביסעלע פיש אינדערהיים, איינער האט אביסעלע קעז אינדערהיים, מען לייגט עס אראפ צוזאמען, אטאמאטיש ווערט א סדר, יעדער נעמט אביסל, נו, איז א מורא'דיגע עצה, אבער נאר ווער ס'טשיפט אריין. קען ארויסנעמען, אז דו קומסט מיט ליידיגע הענט, איך גא, באקומסטו נישט גארנישט. איך האב געזען היינט איינער פון די ארבעטארס זענען געקומען מיט ליידיגע הענט, האב איך געטראכט וואס איז דער פארשעמט ווערן אויף די שווים, האב איך אים געזאגט נעם דיר מיין זאך וואס איך האב געברענגט און לייג דיר עס אריין, אה, האט ער אויסגעשריגן, צדקה תצל ממוות, און זענען צוריקגעקומען מיט אזעלכע בינטלעך סכך, בינטלעך קיינעס. און אויף דעם בינטעלע זעט מען א שלאנג צעשניטן אין צוויי, האט ער געוויזן, זעסט, די, איך בין גערעכט און דו ביסט גערעכט, אוודאי האט ער געזאגט אז א שלאנג איז געווען אנגעגרייט צו בייסן דעם מענטש, דאס איז געווען טאקע זיין מזל, ער האט געגעבן צדקה פאר איינעם, נישט כהאב עס נישט געטון, איך וואלט איינער זאל פארשעמט ווערן, צדקה תציל ממוות, מיט די בילקעלע דו האסט אראפגעלייגט, די ביסעלע עסן דו האסט אראפגעלייגט, דו ביסט ארויסגעגאנגען פון דיין מזל,